Hi bangin zomin nan tam taktak thongthum le zanga hrawng nan si. Channel pathum phone in nan zapi cungah kaa lawm ti te zong in chim ka duh pakhatnak a lawmnak. Cun tuzaan hi Zoom ah kan biaruahnak si zel number kaa tar lo na ti khan Australia lei nih khan ah ram chung lei kan ralkap pawl le kan biaceih bawi caan te an min tu khan rak langhter lo i dollar zan hnih an rak kuat ca khan uh, lawmnak tu kha hika an ka vun chim lai i uh, an sinah phakta phok kan i zuam cho lai timi te kha te Austria lei kan unau pawl khan an sinah vun chim ta ka du kan hina ka lawmnak te cun pathumnak ah cun uh, tutan kan tonmi nih uh, tampi alaimi a kan cawn pek lai tiah ka ruah i zei kan ta lai a hlei chen si dia pha kha hi kan i hruai ning a keimah zong le a bian chimi vialte siseh cun a chungah kumnga chung ka tuan ve tikah mipi hna nan theih awk ah vin chim ka duhmi cu kan ni America khusa kan si Khrihfabu somsari member te somsari zakhat te bu der mi hman ni khin zeidah kan tuah masa kan ci bai lo constitution bylaw ti phunghram le phungṭengnge kan te lai holin kan i ser di hna i matite cun kan i hruai hna phung le phai lo ah hruaimi kan um lai tiah ka ruat lo cun CDF zong khi CDF Hakha si zong ah CDF dangdang CDF a fa deuh tete in si zong ah mitlawm deuh in si zong ah phung an nei di lai ti kha kai cu ka ruah ciami si in hin nian lai mi vialte ni zeidah kan demand kan te cun hmun kada CNA CDF hmun kada kal lo ti bantuk a tam ngai ye Nini tiang kan kal khawh lonak a ruang pakhat ah a si kho men tiah ka ruahmi cu CNA phungpi le CDF phung aa dan caan a si khomi khi si. Ka chim duhmi cu uh, keimah ka dirhmun te ahcun nan ka theih dihmi khi si online ah mu. Uh, mithi pa sangling zong hi kanmah zophei holh te aa chawnmi kan si. Cung lian zong hi zophei holh te aa chawnmi kan si ko hna cu ti. Ka dawt veve mi hna an si hi bantukin an ton tikah ngaih khi chia taktak i mah belte tenh ka duhmi cu mipi hna tu zan nan theih awk cu atu i phung in chim lengmang mi hi ka kan biaceih bawi le bia a ceihmi a hmanmi vialte hi mithi pa sanglin rawn a rak theihmi te si maw CDF dang zong nan theihmi an fianmi atu i ralbawi tu zan a rak thummi hi kan president a tel hi kan kan CS a tel mi peng i kan ralbawi a tel Zoka peng i kan ralbawi a tel Hakha khuachung i kan ralbawi a tel an tel di Phung hi a tu i a thih hnu a serchommi si lo ti kha tuzan a Laimi vialte nih thei usih. Mu phung hi tua te kan dirka tiin kan nei kum hni dana review tha ti kan tua than update ho mi update kan tua te review an tua i te chuna hrui mi kan si ti tu kha mi pi te khan kan thei piu lo kan ra hle ngan tok pu lian du kan pa na chimi chu zeitin na chim thon kan ti a chun kawl pawl khiat ti kawl he charal tu hau lo ti kawl vialte khi an zun bak in zung na salo an ti ne khen kan feng thim la te lai mi chu mu ma tuk te lai mi chu mi tlom mi kan si ti lung khat thin khat kan kor kan kal ti na hau ti khi rak chim ton mi si tu zan zong keima dir mun te nol kan du mi na chu hi tluk aral kan rak angan tuk liao hin kan ma le kan ma te krifa bu bu khat ta um ti mi khu khat ta khu sa ti mi a hna i hi bantukin online hi ti bantuk hun pa i a rem lo nak tampi chuai cu ka lung kha lo i tutan ah hi bantukin sidia fa kha le zong ne fiantan an rak tuami kha an mah le hmur kan an theih ve lo kha cu a mipi vialte zong ne pumpak in demand an tuahmi si thei nan duhmi si ca kan kan rak tuahmi si bia e leh nak i chal nak kha si hrim hrim lo timi ti kha toi tu kha win chim ka duhmi si pothong te alei chen tu za ne akan ngai men an za pi chuan kan lom hmai le ya thlacam tu kan bom chiu u Cun sidefa kha zong kha kan ṭanpi rih ko ti te zong kha sawmsi kan duhmi hna si ka lawm.